na ndi khou vha ṱanganedza ndi venḓa list wo renda u bva kha venḓa list fm hoyo no khou vha ṱanganedza zwa zwino ndi nṋe mukula z vha tou zwihumbula uri nṋe mukula z ndi venḓa list ya u bva kha venḓa list fm hafha na musi ri na muyeni washu ane a ḓo vha tshi khou ṱalutshedza zwinzhi nga ha dzigigi nga ha dziphathi nga mishumo yawe ine a ita yone ndi vha ngeno the mc hoyu we ane nda khou bva u advertisa ya mishumo yawe yavhuḓi nga maanḓa ya ndi khou vha ṱanganedza hafhanoni ndo vha ṱanganedza nga ḓinga ḽi bvaho kha

nda nda muyeni wanga
nda nda nda nda vendelist na vhathetshelesi vhoṱhe vha vendelist fm ya ya ndi yeneyi khasho ine ya pfi ri pfa vhone ndi vendalist fm yo farwa nga vendalist wo renda hafha namusi ndi na muyeni wanga vha ngeno dmc ee vha ngeno dmc ni nga ṱalutshedza vhathetshelesa uri zwavhuḓivhuḓi madzina ndi nnyi nahone vhubvo ndi ngafhi kana ni bva gai eh vhangeno the mc

Ita ita hezwi zwa zwa zwa zwa u amba kha dzi weddings na dzi birthday parties kana hoṱhe hune ha vha na dzi gigi u fana na kha dzi mbulungo hopfi hafha kha dzi mbulungo ha badelisi zwino izwi zwo vha MC no zwi thoma lini zwo itiswa nga mini MC wanga wa vhuḓi a na vhukoni Venḓa list mafhungo a u tshimbidza mushumo ndi kha ḓi to zwi humbula zwavhuḓi o thoma miṅwahani ya murahu haningei vho 2011 mm. ndi kha ḓi tou humbula ndo vha ndi kha ḓi tou vha mutshudeni hangei khoḽedzhi ya vhembe tibet college i kha ḓi tou pfi vhembe fet college mm. makwarela campasi ndi muthu we nda vha ndi tshi organisa zwithu haningei tshikoloni mm. zwoṱhe nda dovha ndo vha musi ndi kha miraḓo ya vhurangaphanḓa ha ha tshiimiswa tshi tshavha tshi tshipfi azasco tshine tsha tou vha tshiimiswa tsha matshudeni ee zwo zwa zwa mpha mponela phanḓa ndo vha ndi tshi ndi tshi khou amba na vhathu nda vhona ndi tshi nga ndi a entertain na vhathu zwa namba zwa ḓela muhumbuloni uri mafhungo haya o to amba kana u tshi ita mishumo ndi zwithu zwine zwa tovha kha nṋe venḓa list ndi haningei he nda thoma hone u vha mutshimbidza mushumo ndi tshi vhidziwa fhethu ho fhambananaho ndi tshi khou tshimbidza mushumo naho ndo vha ndi sathu tou vha na brand heyi ine zwa zwino i vho tou pfhi vha ngeno the MC Tshimangadzo mara vha ngeno the MC PTY Ltd ndi tshi imiswa tsho thomaho nga 2014 ndi hone he vha ngeno the MC o vho tou ḓi imisa zwino a tshi vho tou tshila u mu tshimbidza mushumo venḓa list Mm. zwi amba zwori ni a tshimbidza mushumo fhethu zwi amba zwori arali hu mbulungoni madzuloni uri vhalidzi kana havha vha ne khou lila vha lile vha tou pfha vho khuthala nga maanḓa nga nḓila ya hone ine nda khou pfha ngayo a si zwone eh, venḓa list musi muthu a tshi khou tshimbidza mushumo tsha u thoma a tshi ya fhethu u tea u thoma a ḓivha nyimele ya hanefho fhethu, a tea u dovha a ḓivha tshiimo tshine vhathu vha khou vha tshimbidzela mushumo vha vha khatsho. Zwo ralo zwi ita uri nṋe ndi tshi swika ndi vha ndi tshi ḓivha uri avha vhathu ndi kho tea u vha takadza nga nḓila ḓe ngori hu na miswaswo ine ya ya takadza huṅwe fhethu mara ya sa takadza huṅwe fhethu, ha dovha ha vha na miswaswo ine i to takadza fhethu hanefho hune ha vha na nyimele ine ya vha i khou vhavha ndi ngazwo zwine.

naho hu sa hu si khou hu- hu si hu tambela ndo no zwi vhona fhethu hunzhi nga maanḓa vha vhona hu tshi khou itiwa miswaswo inei ya na havha vha no khou lila vha zwi pfa zwo ri heyi miswaswo na hu tshi pfi mini i khou amba nga ha zwithu zwine khamusi zwi khou tou ṋaṋisa vhuṱungu naho i miswaswo kha vhaṅwe vhathu fhedzi kha vha muṱa ya vha i tshi khou ṋaṋisa vhuṱungu ni a tendelana na nṋe izwo kha izwo vha ngeno demsini nda munyeni wanga hello vhangeno dmc hafhanoni vhathetshelesi vha ḓo ri farelanyana u nga ri muyeni wanga u tshe o tumuwa fhedzi ri ḓo vhuya naye nga tshifhinga tshi sa fhedzi mbilo ya vha ri

ro vha ro no to ya maragani ri tshi khou tevhela muyeni washu vha ngeno temsii eh muyeni wanga ni sa tutumuwa hafha ndo vha ndi tshi khou amba kana ndi tshi khou vhudzisa uri kanzhi kanzhi wana dzimbulungoni vha tshimbidza mishumo vha tshi khou ita hezwiḽa zwine zwa pfhi ndi miswaso Inei khamusi wa wana vha muṱa naho zwi tshi takadza zwa vha zwi khou vha ṋaṋisela vhuṱungu dzi mbiluni fhedzi riṋe ngori ro ḓa mbulungoni a zwi to ri kwamesa nga maanḓa wa wana zwi miswa zwo kha riṋe ni a tendelana na nṋe kha izwo zwine nda khou amba vha ngeno the MC. Venḓa ḽi si na vhathetshelesi ndi khou tendelana na inwi tshoṱhe ngauri tshiṅwe tshifhinga ri tshi khou tshimbidza mishumo ri songo vha ri tou sedza uri riṋe ri ḓi wane ri tshi khou ḓi itela madzina na u wana vhaṱaleli kana mafene ri tshi khou tou zwi amba nga lungisi. Ri tea u ita mushumo washu ri tshi khou nyaga u vha na vhuṱanzi uri vhathu vhane ra ḓo itela vhone hezwo zwithu vha sale mimuya yavho i tshe i kha tshiimo tshavhuḓi ngori Mm. wo sa fhethu hune ha khou lilwa wa dovha wa vha u khou ita miswaswo muhumbulo muhulwane hu ḓi itela dzina u vha u tshi khou vhaisa vhathu venḓa ḽi si na vhathetshelesi zwino u tea u sedza zwine wa tea u amba fhethu ho teaho nga tshifhinga tsho teaho Mm. u tshi khou amba kha vhathu vho teaho venḓa ḽi si na vhathetshelesi ya ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi a tenda vhathetshelesi afha vho zwipfa uri vhangeno the mc u shuma mini nahone o ḓiimisela kha zwifhio u ḓivha mushumo wawe ndi ngazwo na khunguwedzo heyi noni ya vhangeno the mc ri sa ḓo litsha u ita fha kha venda list fm nga tshifhinga tshiṱukuṱuku tshi sa fhedzi mbilu ngori hafha ro no salelwa nga min, nga minethe mivhili na dzisekondo Ni nga tou ṱalutshedza vhathetshelesi nga ha dzigigi, dziphathi dzine khamusi na khou ḓo dzi fara kana dzine dza khou ḓo vha hone hafho hune dza khou ḓo vha hone hune na ḓo vhu ṱalutshedza vha ngeno ḓemusi tshifhinga ndi tshaṋu? Venḓa List Ndi ḓo tou amba maḓigiṱa kana mishumo ine ndi ḓo i fara mathomoni fhedzi a ṅwedzi wa Nyendavhusiku kana December. Ndi nga tou amba maḓigiṱa ane ndi ḓo a fara hangei phanḓa ngori vhunzhi hao.

nga tshifhinga nga mulandu wa uri vhathu vhane vho invithiwa fhethu hanefho ndi ndi tshivhalo tshiṱuku ende a zwi ngo tea u ḓivhiwa nga vhathu uri hu na mushumo hoyo zwi tshi khou itela uri maga a tsireledzo a a kone u langea nga dzi ten December ri na phathi khulwane nga maanḓa ya musiwana fhaḽa Godfrey Ranku. ine ya ḓovha i khou fariwa tshiṱiraṱani tsha butsharani hanefhaḽa mudimeli nga u thoma nga six o'clock u swika nga matshelo u thoma nga six o'clock nga madekwana u swika nga matsheloni a ḓuvha ḽi tevhelaho u bva hafho yi nga dzi 19 december ri na mushumo wa phathi nawo um ndi hafhaḽa ha makushu hune madzinoḽia a ḓo vha a tshi khou pembelela ḓuvha ḽawe ḽa mabebo vha ngeno the MC u ḓo vha a haningei. Zwe zwe nda ḓi si ndo ndo no pfukelesa kha date dza phanḓa nyana ndo hangwa zwa hafha murahu. Nga dzi nga dzi 16 December hafha ḽa Glenville Resort ri ḓo vha ri na mushumo wa khuthadzo wa mabebo. ane a bva hafhaḽa kha vhupo ha Silomu u ḓo vha khou pembela ḓuvha ḽawe ḽa mabebo vha ngeno the MC u ḓo vha a hone hanefhaḽa dzi 18 December hafha hafhaḽa mphe